Et ass Zäit fir rëm eng Kéier Mario Kadart Deluxe, de Battle Modus, dat heescht mäi véierte Part hei op mengem Youtube Channel. Mir maachen haut e klengen. Recap vum World Cup, dat war jo wierklech den Highlight elo vum der leschter Zäit am Market. Art Deluxe Domaine, jo, haut den 30 Juli kënnt dëse Partner eraus. Aus engem gudde Grond, den Owend um 5 Auer, respektiv den Nomëtten, fir verschidde Leit ass schonn Owend, fir aner Nomëtten oder den Dag geet eréischt u bei verschidde Leit, ne, spillt. Japan géint d'USA, déi grouss Finall. Et war e laange Wee bis dohinner, well mir hu jo déi 3 Gruppe gehat, wou jeeweils 4 Ekippen dra waren. Mir vu Lëtzebuerg ware jo dobäi, dat weess jo och normalerweis nach jiddweree. Mir haten déi lescht Plaz natierlech akasséiert. Net sou schlecht verkaf géint Australien, wou mer just op 100, 120 Punkter emol verluer haten. Du koum d'Desaster géint Japan, wou mer einfach ënnert d'Rieder komm sinn. Mee wann ee Finalist elo schonn erëm do bekannt ginn ass, géint déi mir och konnte spille géint eng Amateurekipp, wéi et och am Futtball de Fall ass an och hei am Arecap natierlech, denken ech, mir hunn eis net schlechtes darauf hergezu fir iwwerhaapt e Kader opzekréien. Maja, haut am Battle-Modus, mir haten erëm zwou, dräi Rennen, Battles besser gesot. De Projet ass och e bëssen e Punkt, wou ech um Verzweifele sinn, well de Battle-Modus packt et net richteg, e kritt net vill Réckhalt och vun de Communities. Et gëtt an der MKJU eng Divisioun mat 6 Ekippe vu weltwäit, déi de Battle-Modus kompetitiv spillen. Du mëss dech net traureg, wann s de net matmëss, wëll déi zerstéieren dech wërtwiertlech. Maja, Kanada awer eben och nach. Mir hunn och do méi héich verluer gehat an eisem Match, mee et war virauszegesinn. Et war wichteg, dat mer eis Matcher konnten iwwerhaapt spillen. A sou si mer iewer de Véierte ginn aus eiser Divisioun an och héchstwahrscheinlech, wann een alles zesummerechent, mir sinn déi Ekipp, déi op der zwölfter Plaz herno wäert leien, déi schlechtsten Ekipp vun zwölf Natiounen op der Welt. Ass dat gutt, ass dat schlecht? Ech mengen, da schonn de Fait, datt mir iwwerhaapt kënnen do stoen, ass scho gutt geschafft. A fir déi Leit, déi soe jo, mee dee muss deen awer och gewannen, invitéieren ech häerzlechst drop, fir de World Cup 2018, deen ass jo och eréischt an engem Joer erëm, sech waarm unzedinn a matzetreneieren. Een Zil virun Aen ze hunn, na, esou ass dat. Gutt, da kommen ech elo e bëssen nach op d'Diskussioun, et war jo dann d'Gruppephas, do war dann och nach ass ze betounen, dat do zwou Natiounen eng Wildcard kruten, aus der Divisioun war et keen, dat heescht och Australien huet mat eiser Victoire sech e bësse schlecht verkaf, se war net héich genuch par rapport zu den aner Länner an da verléiers de eben och do déi Wildcard. D'Wildcard ass gaangen un d'Hollänner An och d'Spuenier kruten se. Mee ech soen d'ridaus, och d'Spuenier, déi hu Krämpes gehat, well déi hunn d'Japaner direkt an d'Schnëss krut. Sou, mir hunn déi domat gefreit. Maache mer e bëssen eppes hei fir de Business, ne? An dat war wierklech och vum Resultat hier genau en Desaster wéi géint eis kann ebe virkommen. Mäi Gott, 't ass ebe sou, ne? Wat soll een do viru ronderëm schwätzen? D'Japaner ass einfach eng Nummer fir sech. A mir hu jo och gutt Relatioune mat verschidde Spuenier, well mer se och vill an der Divisioun hunn. Voilà, si sinn jo och mol eng Kéier gefriess ginn zur Ofwiesslung. Déi hunn och gesot, it was incredible, incredible, ne? An esou hunn déi dann och géint d'Japaner an de Quarterfinals verluer. A kucke mer nach déi aner Matcher, voilà, ech ginn hei eromm, befreit zur Ofwiesslung, tipptopp. Setze mer de Blooper nach eran. Bessen hei Angscht brengen. Mir kucken nach déi aner Matcher, lo déi nächst Ronn wou ech muss eng Kéier hei bessen viuklicken fir se am Detail ze kucken well ech wees net all per der Reihe folge auswenneg. Mee den heite war do, also viewerméisseg war emmer sou 100, 200 souguer 300 an den gudden Owesstonnen déi dat nokuckt hunn. Et ass eng kleng Community, et ass eng Community déi sech selwer zréckhält, et ass eben sou, mäi Gott. Et war virauszegesinn. Mee op dëser Plaz, ech muss och wierklech zouginn, mir hate vill, vill Leit, déi vu Lëtzebuerg aus matgekuckt hunn. Do en décke Merci. Dir hutt eis gutt supportéiert, och wann et net vill ze supportéiere gouf heiansdo. An ech mengen, dat hei gëtt eng gutt, eng gutt éischt Ronn. Kommen elo nach da laanscht d'Bakgréng, déi lescht 10 Sekonnen. Sou, eng Kéier den Appell den Owend um 5 Auer. Duerfir kënnt de Video haut och nach ganz spontan eraus. Hust, hust, fir eng Kéier och iech ze weisen, kuckt déi Finals, well se wäert et a sech hunn. Ja, ech gouf gefriess. Mei dat zum Schluss, mee ech mengen, mir missten dat do packen. Sou, da kucken dann den zweete Match nach. Dat war Kanada géint Däitschland an och do haten eis däitsch Kolleegen net vill ze mellen. D'Kanadier sinn einfach staark. Do war et och dann eben d'Semifinals, Winner-Semifiles, Japan géint Kanada dann an deem Beemchen. Dann notzen ech elo d'Zäit nach eben den drëtte Match vun den Top 8, dat war d'USA géint d'United Kingdom an dir wësst jo wéi d'Fenall ass, dir wësst jo och da wie verluer huet. D'UK ass domadder an d'Losers Bracket gerutscht. Zu gudder Lescht dann nach de Match 4, wou déi zweet Wildcard un d'Hollänner jo gaang ass, déi haten d'Fransousen op sech herno sëtzen an d'Fransouse sinn als zweete Seed ginn. Déi hunn do géint d'Hollänner natierlech och näischt ubrenne gelooss. Dann giff ech soen, ech maan nach eng Kéier d'Semifinals vun der Winner Brackets. Do war Japan géint Kanada dann och zimlech kloer mat enger 100 Punkten Differenz plus minus fir d'Japaner. Ech hat de Match selwer gekuckt, Kanada hat sech awer ganz gutt aus der Affär gezunn, et war eben natierlech schonn d'Japaner ëm de Unzéien an hues och net vill do ze mellen. De Match 8 war dann USA géint Frankräich, wou d'Amerikaner d'Fransousen e bësse méi knapp, mä awer och sécher do gewonn hunn. Domadder war dann déi grouss Winner Finals Japan géint d'USA. Déi war elo leschte Freide Mëtten um 4, 5 Auer. Ech hu se mam Blackstar zesumme gekuckt an holy shit, d'USA ass déi lescht zwou Coursse mat 28 Punkte Virsprong eragaangen a se si mat minus 4 erauskomm, well d'Japaner déi lescht Course einfach duerchgedréint sinn. Mat Top 3 an enger Top 5 hu se dann fir sech geschloe a konnten dann d'Winner an d'Grand Finals als éischten anzéien an d'USA huet e laange Wee missen dann waarde bis déi aner Ekippen och gespillt hunn. Loser Brackets dann Mario Jong Héieren aus den Top 8 war Spuenien eraus, Däitschland war do eraus gebéckst ginn aus de Winner Finals an déi hunn da géintenee gespillt an och do haten d'Spuenier net vill ze melle géint déi Deutsche Mannschaft. War jo obvious dat déi Däitsch awer Potenzial hu fir an d'Top 6 ze kommen. sinn als fënnefte geseedt gewiescht a si packen et dann och d'Spuenier do aus de Féiss ze klaken. Dann ee Match dee bësse méi Spannung hat, UK, Feejing Ireland, muss een och emol soen, d'Irlänner hate sech jo do last minute nach mat ugeschloss fir dat se méi safe eng Ekipp konnte stellen, do hunn d'Englänner dann. d'Hollänner zerstéiert an déi waren dann och leider Gottes raus, mee fir Holland war et schonn eng Sensatioun, dat déi och d'Wildcard sech ergattert haten, well domat hat och kee gerechent. Mir kommen dann an déi nächst Ronn vun de Winner, vun de Loser Rounds, Frankräich géint Däitschland, de Klassiker, deen zu Gonschte vun de Fransousen gaangen ass, op 6 Punkten Differenz. Domat war dat och, déi Däitsch waren do e bësse remoukeg. Mäjo, déi Fransousen, se sinn einfach eng haart Noss an se wossten dat am Viraus an leider Gottes war et dunn näischt méi ginn. Mä héi, et ass och it's just a game, wéi ech soen. Et ass jo net esou, dat do potenziell Suen ze verdénge gëtt. Ech muss nach emol betounen, an dat wësse vill Leit net, mir maachen E-Sport ouni Suen ze verdéngen. Hust, hust. Sou, gëss de mir deng Suen.

De Land vun 12 Natiounen ass eng Leeschtung, mee wéi déi Däitsch kennt déi mussen ëmmer Weltmeeschter ginn, haten et vill ze redetten leider géint d'Fransousen, mee wann ech kucken wéi den Niveau ass, huet Däitschland sech och do gutt verkaf. Dann den nächste Match war UK géint Kanada an hei war wierklech d'Sensatioun vum ganze World Cup, nämlech d'UK packt et Kanada erauszedigsen. En plus och nach op 70 Punkten, déi hate wierklech do e gudden Dag erwëscht. Ech ka just d'Geschicht erklären, Kanada, déi hu gestreamt an an der Mëtt vum Match hunn déi einfach de Stream ausgemaach, well se sech esou geschummt hunn an et ass näischt gaangen an et war Chaos. Kanada war net virpreparéiert, wéi et ausgesäit. A mäi Gott, ka virkommen, mee Ech giff awer soe ganz éierlech gesoot, wanns de schoss teams huevel an ech giff awer chicken och wann scheiss geet dass de de match viru bitts wëll di situatioun war wierklech donieft während des teams se wossten net wat se solle maachen an wanns de näischt méi hues ne da muss de halt eben do ronderëm blöd lallen ne hust hust hust domadder huet kanada och just di 5 plaatz gemaach obwuel si top 4 kandidat doudsecher waren. An holy moly, déi hunn dat wierklech do als Challenge dann. Sou, da komme mer bei d'Losers Semi Final. Da war d'Fransouse géint UK. D'United Kingdom war natierlech déck motivéiert, mee och géint d'Fransousen hues de net vill ze redetten. An d'Fransousen sinn domadder an d'Top 3 komm. Sécher an d'UK huet dunn misse leider sech mat der véierter Plaz ze gutt ginn. Mee wann s du als Sechste geseedt bass an du gëss nach Véierten herno an enger World Cup, mengen ech si si den heemleche Gewënner vun engem Turnéier. Mir wësse jo, Japan géint d'USA war e Resultat vun. 494 op 490 no 12 Courssen. An d'Amerikaner, déi haten et déck op sech sëtzen. Déi hu missen nach géint d'Fransousen eben elo an der Losers Losers Final spillen. Dat heescht, och wann se déi hat elo wann se déi elo gewonn hunn, musse se haut de Mëtten zweemol géint Japan spillen, respektiv och gewannen. An hei war eben och eng e Beweis, wéi krass déi éischt Top 3 Natiounen uneneen hänken. D'Amerikaner hunn déi 4 Punkten äiskal erëm gutt gemaach an och nëmmen déi just gutt gemaach. Si gewanne mat 494 op 490 géint d'Fransousen. D'Fransousen haten d'Chance gehat, fir mol endlech da géint d'Japaner unzetrieden. Si wollten nach d'Revanche huele vun der Winners Semifinals, mee d'Amerikaner klaken se op 4 Punkten. A bedenkt, 4 Punkten ass net vill an deem Spill. Du muss einfach esou en eng Roserei an denger Panz hunn herno wann s de dat do verléiers an et ass schéin nozekucken, mee ech hu komplett Verständnes dat déi Leit einfach d'Spill aus der Fënster giffe geheien wann se do op 4 Punkten op engem World Cup net an d'Finals giffe kommen. Leider schued fir d'Fransousen, si ginn dann och Drëtten, mee och fir si e gudden Job an ech ginn hei zerstéiert anscheinend. Mir kommen dann wéi gesot zur Grand Final den Owend, Japan géint USA, déi zweet Oplag. Ech si gespaant. Wéi gesot, et si 4 Punkten Differenz gewiescht. Ech mengen awer, d'Japaner loossen do näischt ubrennen. A wann d'Japaner verléieren, hu mer wierklech eng Sensatioun, datt déi de World Cup net gewannen. Jo, jo, dir sëtzt hei an Käfeg mam Donkey Kong an gesäit wierklech net gutt aus. Ok, anscheinend dach. Maja, du kriss mech net, wëll ech bësse Mindfuck hei maachen. Wat ech ka soss nach erzielen ass, Marc hat vir Joer d'Joer de World Cup gehat an do war jo Team Benelux mat engem Spiller aus Lëtzebuerg dobäi an déi hunn de Bock geschoss op Lëtzebuerg gesot, déi hunn et gepackt, do soen ech all Respekt, déi hunn et wierklech gepackt fir an d'Top 4 sech ze qualifizéieren. Dat heescht se haten eng Grupp mat 5 Ekippen, nëmmen déi zwee Bescht sinn dann an eng Ronn virukomm. A wat mengen dann déi Gezwafft? Déi hunn et wierklech fäerdeg bruecht fir net opzetauchen, fir keng Ekipp zesummen ze kréien, fir géint d'Amerikaner eng Winner Final, Semifinal ze spillen. Domadder ass BNL mat 120 op d'Null dee Match gewäert ginn. T'ass skandaléis fannen ech, wann s de schonn et packs fir sech souwäit ze qualifizéieren an dann einfach sees, nee mir kréie keng 6 Leit zesummen, obwuel mer ee Kader vun 9 plus hunn, also si haten och méi, wëll d'dräi Länner jo waren. Ech weess wat d'Problem ass, een, ech, soll ech se hei uschwätzen? Ech weess et net, wat eben d'Arroganzheet vu verschidde Leit erëm déi dann do zum Scheiter bréngt, datt Team BNL sech do kéint profiléieren. Mee bon, dann ass et eben esou. Kann een et änneren? En plus gi se nach eben esou géint d'UK missen, also d'USA missen spillen an dann hu se och den nächste Match misse forfaiten, well et einfach näischt méi gaang ass. Also Team BNL ass erëm gescheitert. Mol net un de Resultater, dat muss de och mol hikréien. Et net un de Resultater gescheitert, mee einfach un der Topegkeet vu verschiddenen Leaderen do. Dräi Länner verstinn sech eben net an do misst se einfach den Hutt enken hiewen, och fir Team Lëtzebuerg. Déi dat gepackt hun awer iech déi Duerchsahlen, déi 3 Matcher als Coup der Zalot spaken. Mee mir wéinst all eis Matcher gespillt, mir waren ëmmer vollzähleg, bis op Australien wou mer duerch en Zäitwiessel nach Krämpes kruten. Mee holy shit, also Team GNL, et ass schon eng Blamage wanns de dat do erëms. Okay rip, dat do war eng Blamage, mee och ons ka virkommen. Domat war och do déi eenzeg Hoffnung aus Lëtzebuerg, déi mer haten. Wann s de scho fir ee Land muss, also fir eng Ekipp muss spillen, wou lëtzebuergesch Fändel guer net drop ass, huet s dat do esou fir ee Spiller manner net drop. En hat och gutt Punkten, also dat ass och erëm eben de Punkt. En huet opgehalen mat spillen, wëll en e gudden Individual Score hat. War bei Tell och ëmmer de Fall. A mir hu leider verluer déi lescht Sekonn. An domadder denken ech mir elo hei 14 Minutte gehat. Ech hunn de World Cup ganz séier zesumme resuméiert. Wéi gesot den Owend onbedéngt kucken am Nomëtten um 5 wann d'United States d'Japaner wolle probéieren ze ditschen. Ech soen iech Merci fir d'Kucken a bis d'nächst Kéier äre VSABennyk. Allez, ciao ciao.